Э, балалар язучысы Алмаз Гыймадиев белән аралашып алырбыз бүген һәм без аңа берничә сорау әзерләдек. Э, Алмаз абый, сез э, кечкенә вакытта нинди идегез? Җитдиме, әллә инде шук шаян егетме? Мин кечкенә вакытта бик тик тормас булганмын, кирәкмәгән җиргә башымны да тыкканмын. кирәкмәгән хулиганлыкларда эшләгәнмен, ләкин шуңа карамастан инде бине миңа әти белән бигә дип тәрбия бирде. Шуңа күрә ул бала чаклары бөтенесе бала чакта калды. Яхшы.
Ә кечкенә вакытта сез кем булырга хыялланган идегез? Кечкенә вакытта безнең хыялларыбыз күп иде. Алар ел саен үзгәреп барадыр. Әйтик, баштарак Шофер булырга, чөнки ул вакытта бит инде авылда машиналар бик күп түгел. Әйе. Аннан соң инде бер җәйге каникулда без Казанда теплоходта булгач, булып кайттык та минем әнием абысы капитан иде. Ул безне үзенә үзенә кунак алып барды. А, Шуннан соң мин үскәч һичшиксез капитан булам хыялландым. Аннары инде мәктәпне бетергәч, ничек тә менә шулай юллар Казан университетына алып килде. Һәм инде шушы язучылык юлына киттем, журналист язучы булам.
Яхшы. Ә менә кечкенә чакта истә калган балачак хатирәгезне берәрсен сөйләп узыгыз әле безгә. Менә алар шул хәле күп.
Э, Безнең балачак бердә Ул теге ниләрдән ким булмаган икән. Яки китапларда сөйләнә торган балачаклардан, киноларда күрсәтелә, күрсәтелә торган балачаклардан шуңа күрә э, мин аларның берсен дә аерым сөйли алмыйм, ләкин нәкъ менә үземнең балачагыма багышланган интернетсыз балачак дигән минем бер әсәрем язылып бетте. Кая ул дөнья күрә, аны әлегә әйтә алмыйм. Менә шул әсәрдә Ул балачак балачак шуклыклары алар анда бик күп, бөтенесе дә балачак. Яхшы.
Ә менә э, балачактагы Айдарга, ай, Алмазга э, хәзерге көндәге Алмаз нинди киңәшләр бирер иде?
Хәзерге көндәге Алмаз, балачактагы Алмазга бер нәрсәне дә үзгәртмә. Менә синең ничек узган балачагың, тормышың ничек узган, менә шул Юл белән бар дип әйтер иде. Чөнки кеше ялгышырга да тиеш, э, кеше абынырга да тиеш, ул үз ялгышлыкларын да төзәлә. Э, аның тормышында бөтен нәрсә булырга тиеш. Аның тормышында тәэсирле э, вакыйгаларда, күңелле вакыйгаларда, бераз сабаклар да булырга тиеш. Шуңа күрә шулай дип әйтер идем. Мгм, яхшы.
Ә менә безнең гәҗитебезне яратып укучы дусларыбызга, иптәшләребезгә нинди киңәшләрегез бар? Э, минем э, аңлавымча бит инде ул хәзер көмеш кыңгырау м, бердәнбер дип әйтергә була газета балалар өчен шуңа күрә аны сакларга кирәк ул һичшиксез кирәк газета һәм бүгенге балалар э, менә соңгы вакы- соңгы вакыйгаларны инде үзегез күреп торасыз бит инде социаль челтәрләрдә әзрәк шундый үзгәрешләр сизелә Мин төшенек вакытта аны бераз ул миңа дип әйтсәң дөресрәк булыр икән инде. Бераз сөендем дә дип әйтсәң, бәлки дөресрәктер дә булыр. Чөнки аралашулар бетте бит. Аны мин ниятләп торган сүз. Күбрәк бу китапларга, газета-журналларга үзара үзара аралашуларга урын күбрәк булсын иде һәм телефонда компьютерда гына утырмасыннар иде балалар ул барыбер инде тере аралашу тере аралашу ул бөтенләй башка дөнья бөтенләй башка тормыш бик зур рәхмәт сезгә киңәшләрегез өчен рәхмәт үзегезгә сау булыгыз